چوک تے وی سنسان ہے ہر سائیڈ تے سنسان ہے ایتھے ماشاءاللہ رونقاں لگیاں پئن ڈیدھے پئے وینا تے باقی تساں راونا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو تے ولا تانوں مزہ کینی آونا بٹ اے سین تہاکوں ملسی سارے ولاگ دے اینڈ دے اتے اوکے فرنٹ تے کہنا لیسو اینڈ تے لیسو باقی تساں لو یو ٹو وغیرہ سو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اوکے واکم بیک ویوار السلام علیکم بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے آلا آ گئے ولا واپسی ویلاگ دی طرف اپنے پیارے پیارے نظاریاں دی طرف امید ہے کہ تساں سارے تندرست ہوسو فٹ فاٹ ہوسو خیر خریت نال ہوسو تے امید ہے کہ اساں وی ماشاءاللہ تندرست ہیں فٹ فاٹ ہیں اج دا ماشاءاللہ ویلاگ کر گھدے شروع پیارا جیہاں آر پارک ویلیج لائف دی خوبصورتی آر پیارے پیارے نظارے گھر کھڑے ہاسے تاں گھرو ریڈی شیڈی دا ہو گئیں وی ورا وی ولا جھڑ بدل شدل بنڑے وتن سردی ڈاڈی بنڑی ودی ہے لیکن چلو کوئی گال نی اساں آکھے ولاگ تاں بنڑاؤں سردی تاں بنڑدی رہاسی بنڑسی آندی تے آپاں کر گھیدے ولاگ ماشاءاللہ شروع آپنڑا پیارا جیہا کلچر سرائیکی برینڈ دا ولاگ تے سرائیکی کلچر دے پیارے جیہے انجوائمنٹ تے جتنی وی سنگت ساتھ ساری دیس پردیس آلی ہے انہاں ساریاں کوں السلام علیکم تھی گیا ڈھیر سارا تے اور ساڈی ریکویسٹ ہوسی تہاڈے کوں کہ ساڈا یوٹیوب چینل پاک ولیج لائیو سلیم کھوکھے آلا سپیشل پرسن تہاڈا بھرا آپنڑا ایکوں جلد جلدی مریسو سبسکرائب خوبصورت جئی آواز سنڑنسو راہندے نال نال راہسو راہندے ویڈیو سکپ وی نہ کریسو راہندے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی ہے تاں اوکوں وی فالو کریسو محبتاں کریسو انجوائے کرویسو اور نال نال راہسو باقی باہر میلہ شیلہ قلندری ملنگ بابے سب کٹھے ہوسن چلدے پئے ہیں باہر دا تہانوں وزٹ وی کرویسوں باہر دا ویو وی ڈکھیسوں اور باہر دا کلچر وی ڈکھیسوں امید ہے کہ تہانوں ساڈا اج دا ولاگ پسند آسی اور راونا تساں نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی کیونکہ ول ویڈیو سکپ کر ویسو تہانوں سمجھ نہ لگسی کہ تساکوں اساں کیا سٹوری سنوائی ہے تے کیا سٹوری نی سنوائی تے باقی تساں ایویں نال راہو ساڈے نال نال محبتاں ونڈو تے پیارا جئے ولاگ ڈیکھن کیتے پیارا جئے کمنٹ کرنا نہ بھولے کرو ٹھیک ہے سنگت تے ویڈیو واچ کرنا وی نہ بھولے کرو برا تہاڈا تے کافی دیر توں تنگ تھیندا ودے ایندا ٹائم پورا کراؤ اور محبتاں ونڈو چلدے پئے آں باہر چل کے نظارے تہاڈوں دکھیندے آں اپنے پیارے جئے خوبصورت جئے۔ ویلکم بیک ویور سیدھا ماشاءاللہ باہر آئے آں باہر آئے آں تے باہر ٹرین ویندی پئی تے میں اگے ٹرین دا ویو وی تہاکوں ڈکھاؤ ٹرین دا ویو چیک کرو کیسا پیارا ویو ہے ماشاءاللہ۔ اس سائڈ دے ٹرین ہے اس سائڈ دے ولا اپنی اس سائڈ دے اپنی آمد و رفتے دے اس سائڈ اپنی اوے ہے جی میں ہوندی ہے پہ پہلے بھی میں ہے تے ماشاءاللہ اپا پہنچ ہیں کھوکھے دے سنگت تے اے ہے دن دا ویو چیک کرو اے ماشاءاللہ بڑا پیارا جی ویو ہے لیٹنگ شیٹنگ فل پروٹوکول ہے کیونکہ اے نظارہ تاکو رات دا دکھے سو رات دا دکھے سو بڑا پیارا لگ سی اور خوبصورت جی انجوائے کرے سو اپنا بھائی شہزاد کھوکھے تے کھڑا ہے تے آپ ماشاءاللہ ولاگ دی طرف ہیں اپنا سرائیکی ولاگ تے پیارا جا کلچر ٹھیک ہے سنگت تے باقی اے جڑے دور دراز دے گاؤں ہیں اتھوں چھوٹے چھوٹے بال چاہ کے سکول آوے ہیں اے کلندری استانہ اپنا جاری ہے بدل اتے ماشاءاللہ بڑے پیارے بدل بنا دے ہیں خود سورہ جا ہے علم لال تے ساوا لگ ہے کلندری استانہ تیار ہے تے اپنا بھرا سلیم کھوکھے اللہ بھی تیار ہے اوکے okay. تے باقی تساں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو دے نال رہسو جتنا بھی پیار دیکھے سو اتنا زیادہ تھوڑا شکریہ ہوسی دل دیاں گہرائیاں تو خوش آمدید تے آمد و رفت ہر سائیڈ دے ٹیٹم ٹیٹ ہے تے باقی راہو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرو گا ماحول تم دیکھے سو پیارا جیاں خوبصورت جا کلندری بیڑا چلے آئے پار شہباز کلندر اوکے اچھا بھی برساں کھاندے بینگول گپے چیک کرو ماشاءاللہ وی آئی پی پروٹوکول تے خوبصورت جیہا ماحول تے تساں کھاونڑ تے آؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تاں ولا تہاڈا برا سلیقہ اے باقی ویور کافی ٹائم تھی گئن گول گپے کھادے کینڑ تے آج ماشاءاللہ بھائی ہوری آ گئن تے ولا گول گپے تہاڈا برا کھاندا پئے چٹ پٹے تے مزیدار انہاں دا وی اپنڑا چسکا ہوندے کھاونڑ دا تے تساں کھاندے وے تے ولا آؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تاں ولا کھاسی کلا کلا لیکن چلو کوئی گالھ نی تے ماشاءاللہ لائٹ شائٹ آ گئی لائٹنگ شائٹنگ بلدی کھڑی اے دن دا ٹائم اے رات آلا ویو تاں میں ویسے ہی آلریڈی پہلے کلپ کیتا ہوئے تے باقی تساں اپنڑا ماپتا ونڈیسو اپنڑے نال ڈیکھ سو پیار سانو مزیدار تے باقی میں جلدی جلدی کھا گھناں ریڈی تھی گئے ہن چٹ پٹے جے تے ول ملدے ہیں پیارے جے ولاگ دے نال نال۔ ویلکم بیک ویور اے رات دا ولاگ ہے یعنی کہ رات دا سین گھندے پئے ہیں سین زیادہ لیٹ دا نہیں سات ساڑھے سات دا ٹائم ہے کیونکہ او اے سامنے اپنا روڈ ہے روڈ تے گڈیاں ویندیاں پئے ہن آمد و رفت یعنی کہ بند ہے باقی ہر سائڈ تے اندھیرا ہے تے جیڑھی سائڈ تے اساں کھڑے نے اس سائڈ تے ماشاءاللہ جگ مگاندا پئے ماحول تساں ڈیکھ سو۔

اتے ماشاءاللہ علم لگ گئے ہن لال کلر دا تے گرین کلر دا تلے علم لگے ہن گرین گرین کلر دے تے ساری سیٹنگ دے ماشاءاللہ خوبصورت جے لائٹنگ تھئی کھڑی اور پیاری جے جے کو آدھن خوبصورت جے انجوائمنٹ اور پیارا جے اے کیڑی گالو اے اس گالو کیونکہ اے ویندے پن سخی شہباز کلندر اور ماشاءاللہ بڑی وڈی ہستی ہے نامی گرامی ہستی ہے سرکار ہو رہی ہیں اے سائیڈ دے ول آپنڑاں شہزاد بھئی بیٹھے کیبن دے اندر آپنڑی تے لائٹنگ ول جگ مگاندی پئی ہے نا سنگت چاہے دن ہووے چاہے رات ہووے ہر ٹائم لائٹنگ چلدی پئی اندر ماشاءاللہ استانہ انہاں دا کھلا ہے تے اندر لائٹنگ جگ مگاندی پئی ہے جھنڈے شنڈے علم شلم وی آئی پی ریڈ کلر دے بانس اور خوبصورت جیہا ماحول جس دن ویسن او دن وی تہاں دکھیسوں کیسا ماحول ہوسی پیارا جیہا ہوسی کیونکہ اندھارا ڈھیر تھئی گئی شاماں پے گئی ہن نا اسے وجہ توں کر کے میں ول تہاکوں رات دا ڈکھا کیونکہ اے سین سویر دے ٹائم ڈینہہ دے ٹائم کائنی ہوندا رات دا بند ہوندے۔ یعنی کہ ساری رات دا آن ہوندے تے ڈینہہ دا بند ہوندے تے ہن ولا انجوائے کرو تہاکوں میں ڈکھیندا پیاں خوبصورت جیہا ماحول اپنا پیارا جیہا سرائیکی اور سرائیکی کلچر دے وچ سارے ماشاء اللہ گاؤں دے وچوں ویندے پن شہباز قلندر کرے پرواز قلندر دلاں دے جانے راز قلندر ٹھیک ہے سنگت اے باشاء اللہ ماشاء اللہ بہوں وڈی ہستی ہے اتھاں ویندے پئے نے پہلے وی ساڈے چینل تے سہی انہاں دیاں ویڈیو پہلے پہلے پئین تھیاں تساں او ویڈیو ڈیکھنی ہن ونج کے ساڈے چینل تے ڈیکھ سکدے وے سرچ کر کے تاکوں مل ویسن ساڈا ولاگ پاک ویلیج لائف دی سرائیکی آواز سلیم کھوکھے والے دی جگہ تے تانوں اے ولاگ ضرور ملسن پہلے والے وی ہون والا وی ہون حالی تاں ماشاءاللہ شروع ہے سٹارٹنگ ہے پہلا دوجا درے آج دا تے اگاں اس تو وی زیادہ ماحول ہوسی اس تو وی زیادہ تانوں دیکھن کو چیزاں ملسن اور تساں اپنے بھرا دے نال جڑے راہسو ایویں پیارا پیارا محبتاں ونڈیندو راہسو خوبصورت جیاں انجوائمنٹ تے پیارے پیارے ملنگ دھمالاں قلندر بکرے لیلے اور کٹے گاڑیاں قافلے اور خوبصورت جیاں نظام ہوسی باقی ہر سائیڈ دے سنسان ہویا پی چیک کرو چوک تے بھی سنسان ہے ہر سائیڈ دے سنسان ہے ایتھے ماشاءاللہ رونکاں لگیاں پہ ڈیدے پہ وینا تے باقی تساں راونا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو تو ولا تو مزہ کینی آمنا بٹ اے سین تہاکوں ملسی ساڈے ولاگ دے اینڈ دے اتے اوکے فرنٹ تے گھنا لیسوں اینڈ تے لیسوں باقی تساں لو یو ٹو وغیرہ سو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی اوکے۔